Mavambo chapter 18 kana kuti Genesis chapter 18 musoro unoti vatumwa vatatu. Jehovha akazviratidza kuna Abrahama pedyo nemiti mikuru yeMamure panguva yaakanga agere pamukova wokupinda patende rake masikati zuva richipisa.

Zvakanaka, ita hako sezvawariva.
Saka Abrahamu akakurumidza kuenda kutende kuna Sara, akati kwaari, Kurumidza, tora zviyero zvitatu zvoupfu hwakatsetseka uhukanye ugobika chingwa. Ipapo iye akamhanyira kumombe akandosarudza mhuru yakaisvonaka akaipa kumuranda wake, uyo akakurumidza kuigadzira. Ipapo akauyisa ruomba nomukaka uye nemhuri yakanga yagadzirwa, akazvigadzika pamberi pavo. Pavakanga vachidya, akamira pedyo navo pasi pomuti. Vakamubvunza vakati,
Mukadzi wako Sara aripiko? Iye akati, Ari mutende umo. Ipapo Jehovha akati, Zvirokwazvo ndichadzokazve gore rinouya nenguva inenge seino, uye Sara mukadzi wako achava nomwanakomana.
Zvino Sara akanga achiteerera ari pamukova wetendi wakanga uri shure kwake. Abrahama naSara vakanga vakwegura uye vava namakore mazhinji, uye Sara akanga atopfuura zera rokubereka vana. Saka Sara akaseka mumwoyo make paakafunga achiti, Ndichazovawo nomufaro uyu here zvino shure kwokuchembera kwangu vatenzi vangu vakwegura?
Ipapo Jehovha akati kuna Abrahama. Seiko Sara aseka achiti ndichazova nemwana zvechokwadi here sezvino ndakwegura? Pane chinhu chakaoma kuna Jehovha here? Ndichadzokazve kwauri gore rinouya senguva dzakatarwa, uye Sara achava nemwanakomana.

Ipapo Jehovha akati, Ko, ndichavanzira Abhurahama zvandiri kuda kuita here? Zvirokwazvo Abhurahama achava rudzi rukuru rune simba, uye ndudzi dzose dzapanyika dzicharopafadzwa kubudikidza kwake. Nokuti ndakamusarudza kuti agotungamirira vana vake neveimba yake kuti vachengete nzira yaJehovha nokuita zvakanaka nezvakarurama, kuitira kuti Jehovha agouyisa pamusoro paAbrahama zvaakamuvimbisa. Ipapo Jehovha akati, Kuchema pamusoro peSodhomu neGomora kukuru kwazvo, uye chivi chavo chaipisisa, zvokuti ndichaburuka kuti ndinoona kuti zvavakaita zvakanyanya kuipa sokuchema kwasvika kwandiri, kana zvisina kudaro ndichazviziva.
Vanhu vaya vakabvapo uye vakaenda vakananga kuSodhomu, asi Abrahamu akaramba amire pamberi paJehovha. Ipapo Abrahamu akaswedera kwaari akati, Ko muchaparadza vakarurama pamwe chete nevakaipa here? Ko muguta mune vanhu makumi mashanu vakarurama? Muchaparadza zvechokwadi here mukasasiya nzvimbo iyo nokuda kwavanhu makumi mashanu varimo? Kuitira vakarurama zvakafanana nevatadzi, zvakadaro ngazvive kure nemi. Ko mutengi wenyika yose haangaiti zvakarurama here? Jehovha akati, Kana ndikawana vanhu vakarurama makumi mashanu vari muguta reSodhomu, ndichaponesa nzvimbo yose nokuda kwavo. Ipapo Abhurahamu akataurazve akati, Zvino zvandatanga kudai kuti nditaure kuna Ishe, kunyange hazvo ndisiri chinhu asi guruva nemadota, ko kukashayikwa vashanu kune vakarurama makumi mashanu, Muchaparadza guta rose nokuda kwavashanu ava here?
Akati, Kana ndikawana makumi mana namashanu imomo, handingariparadzi. Zvakarezve akataura kwaari akati, Ko kana kukawanikwa makumi mana chete? Iye akati, Nokuda kwamakumi mana iwayo handingaiti izvozvo. Ipapo akati. Ishe ngaarege kunditsamwira, asi regai nditaure hangu. Ko makumi matatu chete vakawanikwamo?
Iye akapindura akati. Handingaiti izvozvo kana ndikawana makumi matatu chete. Abrahamu akati. Zvino zvandatsunga hangu kudai kuti nditaure kuna Ishe, ko makumi maviri akawanikwamo? iye akati. Nekuda kwamakumi maviri iwayo handingariparadzi.
Ipapo akati. Ishe ngarege mutsamwira, asi regai hangu nditaurezve kamwe chete. Ko kana gumi chete vakawanikwamo? Iye akapindura akati. Nokuda kwaivavo gumi handingariparadzi.
Jehovha akati apedza kutaura naAbhurahamu, akabva, uye Abhurahamu akadzoka kumba kwake. Mavambo 19 Musoro Sodhomu neGomora zvinoparadzwa. Vatumwa vaviri vakasvika muSodhomu madekwana. uye Roti akanga agere pamusuwo reguta. Akati achivaona, akasimuka kuti andosangana navo uye akakotamisa uso hwake pasi. Akati,
Madzishe angu, ndapota hangu tsaukirai henyu kumba kwomuranda wenyu, mushambidze henyu tsoka dzenyu uye mugovata usiku huno, ipapo mugoenda henyu mangwana mangwanani.
Ivo vakati, Kwete, tichavata hedu pachivara usiku huno. Asi akavakumbirisa zvokuti vakatenda kuenda naye, uye vakapinda mumba make. Akavagadzirira zvokudya, akabika chingwa chisina mbiriso, uye vakadya. Vasati vaenda kundovata, varume vose vaibva kumativi ose eguta reSodhomu, vose vaduku navakuru, vakakomba imba. vakadana roti vachiti varipiko varume vapinda mumba mako usiku huno vaburitse kuno kwatiri kuti tivate navo roti akabuda panze kuti andosangana navo uye akapfiga mukova shure kwake akati kwete shamwari dzangu regai kuita chunhu ichi chakaipa tarirai Ndina vanasikana vaviri vasina kutongovata nomurume. Regai ndivabudisire kwamuri, uye mugogona kuita zvamunoda nawo, asi musaita kana chinhu kuvarume ava, nokuti vakavanda pasi pedenga rangu. Ivo vakati, Suduruka.
Uye vakati, Munhu uyu akauya pano ari mutorwa, asi zvino ava kuda kutitonga. dzichakuitira zvakaipa iwe kupfuura iwe vakaramba vachimanikidza roti uye vakaswedera mberi kuti vapase goni asi varume vaive mukati vakatambanudza maoko avo vakakwevera roti mumba uye vakapfiga mukova ipapo vakapofamadza varume vakanga vari pamukova wemba vaduku navakuru zvekuti havana kuzogona kuona mukova Varume vaviri vakati kuna Roti.
Una vamwe vanhu pano here, vakwasha, vanakomana kana vanasikana, kana mumwe wako zvake ari muguta? Vabudise muno, nekuti tiri kuzoparadza nzvimbo ino. Kuchema kuna Jehovha pamusoro pevanhu ava kwakura zvokuti atituma kuzotiparadza.
Saka Roti akabuda akandotaura kuvakwasha vake vakanga vatsidza kuti vachawana vanasikana vake. Akati, Kurumidzai kubva panzvimbo ino, nekuti Jehovha ava kuda kuparadza guta. Asi vakwasha vake vakafunga kuti aiita zvejee navo. Mambakwedza, vatumwa vakakurudzira Roti vachiti, Kurumidza, tora mukadzi wako navanasikana vako vaviri vaunavo, kuti murege kuparadzwa kana guta roparadzwa.
Akati achinonoka, varume vakabata ruoko rwake uye nemaoko omukadzi wake nevanasikana vake vaviri akavabudisa zvakanaka kunze kweguta nekuti Jehovha akavanzwira tsitsi. Vakati vachangovabudisa panze, mumwe wavo akati, Tizai nokuda kwoupenyu hwenyu. Musacheuka uye musamira papi zvapo mubani, tizirai kumakomo uye murege kuparadzwa. Asi Roti akati kwavari, Kwete, madzibaba angu napoti, muranda wenyu awana nyasha pamberi penyu, uye maratidza unyoro hukuru kwandiri zvamarwira upenyu hwangu, asi handigoni kutizira kumakomo, njodzi iyi ingazondibata uye ndingazofa. Tarirai, heri noguta riri pedyo randingatizira kwariri, uye iduku zvaro. Regai nditizire kwariri, iduku zvaro, handizvo here? Ipapo upenyu hwangu hucharwirwa.
Akati kwaari. Zvakanaka.
Ndichaitawo zvamakumbira, handisi kuzoparadza guta raukureva, asi chitizira ikoko nokukurumidza, nekuti handigoni kuita chinhu chipi zvacho kusvikira masvika kwariri.
Nokusaka guta iro richinzi Zoari. Kusvika kwakaita Roti paZoari, zuva rakanga rakwira pamusoro penyika. Ipapo Jehovha akanayisa safuri inopfuta pamusoro peSodhomu neGomora zvichibva kudenga kuna Jehovha. Naizvozvo akaparadza maguta ayo uye nebani rose navose vakanga vagere mumaguta uyewo nazvose zvakanga zvamera munyika. Asi mukadzi waRoti akacheuka, akava shongwe yomunyu. Fume mangwana mangwanani, Abrahama akamuka akadzokera kunzvimbo yaakanga amira pamberi paJehovha. Akatarisa zasi kwakanangana neSodhomu neGomora, kwakatarisana nenyika yose yebani. Akaona utsi hwakawanda huchisimuka kubva panyika, kufanana neutsi unobva pachoto. Saka Mwari paakaparadza maguta omubani, akarangarira Abrahama uye akabudisa Roti kubva panjodzi yakaparadza maguta makanga muchigara Roti. Mumwe musoro, Roti navanasikana vake. Roti navanasikana vake vaviri vakabva paZoari vakandogara mumakomo nokuti akanga achitya kugara muZoari. Iye navanasikana vake vakagara mubako. Rimwe zuva mwanasikana wake mukuru akati kumuduku wake,

Ivo havana kuziva kuvata kwake pasi kana kumuka kwake. Pazuva rakatevera mwanasikana mukuru akati kumuduku wake,
Madeko ndakavata nababa vangu, ngati vamwisei zvewaini usiku huno. iwe ugopinda ugovata navo kuitira kuti tichengete rudzi rwedu nokuburikidza nababa vedu saka vakaita kuti baba vavo vamwezve waini usiku ihwohwo uye mwanasikana mudoko akapinda akandovata navo ivo havana kuziva kuvata kwake pasi kana kumuka kwake Saka vanasikana vose vaRoti vakava nemimba nababa vavo. Mwanasikana mukuru akava nomwana mukomana, akamutumidza zita rokuti Moabhu. Ndiye baba wavaMoabhu vanhasi. Mwanasikana muduku akavawo nemwanakomana wake, akamutumidza zita rokuti Bheniyami. Ndiye baba wavaAmoni vanhasi. Genesis chapter 20 kana kuti Mavambo chapter 20 musoro Abrahama naAbhimereki. Zvino Abrahama akabvapo akapinda mudunhu rokuNegevi akandogara pakati peKadheshi neshuri. Akagara muGerari kwechinguva, uye ikoko Abrahama akati nezvomukadzi wake Sara, Iya zvanzi yangu. Ipapo Abhimereki mambo weGerari akatuma vanhu kuti vandotora Sara. Asi Mwari akauya kuna Abhimereki usiku mukurota uye akati kwaari, Wakangoita semunhu akafa nokuda kwomukadzi wawatora, mukadzi womunhu. Zvino Abhimereki akanga asati aswedera kwaari, saka akati, Ishe, muchaparadza rudzi rusina mhosva here Ko iye haana kuti kwandiri iya zvanzi yangu here? Naiyewo mukadzi haana kuti kwandiri iya zvanzi yangu here? Ndakaita izvi nehana yakachena uye maoko akachena. Ipapo Mwari akati kwaari mukurota. Hongu, ndinozviziva kuti wakaita izvi nehana yakachena, nokudaro ndakukonesa kuti unditadzire. ndokusaka ndisina kukutendera kuti umubate. Zvino chidzosera mukadzi womurume uyu, nokuti muporofita, uye achakunyengeterera urarame. Asi kana usina kumudzosa, uzive kuti iwe navose vari vako muchafa.

Ndakati mumwoyo mangu, Zvirokwazvo munzvimbo ino hamuna kutya Mwari, uye vachandiuraya nokuda kwomukadzi wangu. Zvisinei hazvo, zvirokwazvo iye azvanzi yangu, mwanasikana wababa vangu, kunyange hazvo asina kuberekwa namai vangu. uye akazova hake mukadzi wangu. Uye Mwari paakandiita kuti ndifambe kubva paimba yababa vangu, ndakati kwaari, Izvi ndizvo zvaungandiratidza nazvo madiro aunondiita. Kwose kwatinoenda, utaure pamusoro pangu uchiti yazvanzi yangu. Ipapo Abhimereki akauya namakwai nemombe uye navarandarume navarandakadzi akavapa kuna Abrahamu. uye akadzosa Sara mukadzi wake. Uye Abhimereki akati, Nyika yangu iri pamberi pako, gara paunoda. Kuna Sara akati, Ndiri kupa hazvanzi yako mashekeri chiuru esirivha. Ichi ndicho chichava chifukidzo pamusoro pemhosva yandakaita kwauri pamberi pavose vaunavo. wakaruramiswa kwazvo.
Ipapo Abrahama akanyengetera kuna Mwari, uye Mwari akaporesa Abhimereki, mukadzi wake, uye nevarandakadzi vake kuti vakwanise kuita vana zvakare, nekuti Jehovha akanga azarira zvizvaro zvavo zvose muimba yaAbhimereki nokuda kwaSara mukadzi waAbrahama. Genesis 21. kuberekwa kwaIsaka. Zvino Jehovha akaitira Sara nyasha sezvaakanga areva, uye Jehovha akaitira Sara zvaakanga avimbisa. Sara akava nemimba uye akaberekera Abrahama mwanakomana munguva yokukwegura kwake. Panguva chaiyo yakanga yavimbiswa naMwari, Abhurahama akatumidza mwanakomana waakaberekerwa naSara zita rokuti Isaka. Mwanakomana wake Isaka paakanga ava namazuva masere okuberekwa, Abhurahama akamudzingisa, sezvakanga zvarayirwa naJehovha. Abhurahama akanga ava namakore okuberekwa zana paakaberekerwa mwanakomana wake Isaka. Sara akati, Mwari andivigira kuseka, uye vose vachanzwa nezvazvo vachaseka neni. Uye akatizve, Ndianiko aizoti kuna Abhurahama, Sara achazorera vana? Asi ndamuberekera mwanakomana panguva yokukwegura kwake.
mumwe musoro agari naishmaeri vanodzingwa mwana akakura uye akarumurwa uye pazuva rakarumurwa isaka abrahama akaita mutambo mukuru asi sara akaona mwanakomana akanga aberekerwa abrahamu naagari muijipita achiseka ndobva ati kuna abrahamu dzinga mukadzi murandakadzi uyu nomwana wake nekuti mwanakomana womurandakadzi uyu haangatogowani kunaka nomwanakomana wangu isaka nyaya iyi yakatambudza abrahamu zvikuru kwazvo nokuti yaiva nechokuita nomwanakomana wake asi mwari akati kwaari usanyanya kutambudzika hako pamusoro pomukomana uye pamusoro pomurandakadzi wako teerera zvaunoudzwa naSara, nokuti muna Isaka ndimo muchaverengerwa vana vako. Ndichaitawo rudzi kubudikidza nomwanakomana womurandakadzi, nokuti naiyewo mwana wako.

Mvura yaive muguchu redehwe yakati yapera, akaisa mukomana pasi pegwenzi. Ipapo akabvapo akandogara pedyo naipapo, nhambwe inenge ingasvika museve, nokuti akafunga mumwoyo make akati, Handingatariri mukomana achifa. uye agere pedyo ipapo akatanga kuchema. Mwari akanzwa mukomana achichema, uye mutumwa waMwari akadana Hagari kubva kudenga akati kwaari, Zvaita seiko Hagari? Usatya, Mwari anzwa kuchema kwemukomana paakavata apa. Simudza mukomana umubate ruoko, nokuti ndichamuita rudzi rukuru. Ipapo Mwari akasvinudza meso ake uye akaona tsime remvura. Saka akaenda kunozadza guchu remvura ndokubva apa mukomana kuti anwe. Mwari akava nomukomana pakukura kwake. Akagara mugwenga akasova munhu aipfuura nouta. Paakanga achigara mugwenga reParani, mai vake vakamutsvakira mukadzi aibva kuIjipiti. Sungano paBheerishebha. Panguva iyoyo Abhimereki naPikori, mukuru wamauto ake, akati kuna Abhurahamu, Mwari anewe pazvinhu zvose zvaunoita. Zvino ndipikire pano pamberi paMwari kuti hauzondinyengeri ini kana vana vangu kana zvizvarwa zvangu. Ndiitire tsitsi ini nenyika yaugere mairi somutoro, kuti sezvandakakuitira tsitsi uchaita zvimwe chetezvo newewo. Abrahama akati, Ndinopika. Ipapo Abrahama akamhan'ara kuna Abhimereki pamusoro petsime remvura rakanga ratorwa navaranda vaAbhimereki. Asi Abhimereki akati, Handizivi akaita izvozvo. Iwe hauna kundiudza

kubva muruoko rwangu sechapupu chekuti ndini ndakachera tsime iri. Saka nzvimbo iyo yakanzi Bheerishebha nokuti varume vaviri ava vakapika mhiko ipapo. Mushure mokuitwa kwesungano paBheerishebha, Abhimereki naPikoro mukuru wamauto ake vakadzokera kunyika yavaFiristia. Abrahama akadyara muti womutamarisiki muBheerishebha, uye ipapo akadana zita raJehovha Mwari Wokusingaperi. Uye Abrahama akagara munyika yavaFiristia kwenguva refu. Mavambo 22 kana kuti Genesisi 22 kumusoro, Abrahama anoedzwa. Shure kwaizvozvo, Mwari akaedza Abrahamu, akati kwaari, Abrahamu, iye akati, ndiri pano hangu. Ipapo Mwari akati, Tora mwanakomana wako.

chiya ndonamata tikodzoka hedu pamhuri abrahama akatora huni dzechipiriso chinopiswa akadziisa pana isaka mwanakomana wake uye iye pachake akatakura moto nebanga pavakanga vachifamba pamwe chete vari vaviri isaka akataura nababa vake abrahama akati baba abrahama akati chiiko mwanangu

Akasunga mwanakomana wake Isaka akamuradzika paaritari pamusoro pehuni. Ipapo akatambanudza ruoko rwake akatura banga kuti auraye mwanakomana wake. Asi mutumwa waJehovha akadanidzira kwaari kubva kudenga akati,
Abhurahama, Abhurahama! Iye akapindura akati, ndiri pano hangu
akati usaisa ruoko rwako pamukomana usamboita chimwe chinhu kwaari zvino ndava kuziva kuti unotya mwari nokuti hauna kundinyima mwanakomana wako mwanakomana wako umwe woga abrahama akasimudza meso ake ipapo padenhere akaona gondogwe rakabatwa nenyanga dzayo Akaenda paakatora gondobwe akaribayira sechipiriso chinopiswa. Abrahama akatumidza nzvimbo iyi kuti Jehovha achapa.
Nanhasi zvinonzi pagomo raJehovha ndipo pazvichapiwa. Mutumwa waJehovha akadana kuna Abrahama kubva kudenga kechipiri akati, Unopika neni pachangu, ndizvo zvinotaura Jehovha.

Zvizvarwa zvako zvichatora maguta evavengi vavo, uye kubudikidza navana vako ndudzi dzose dzepanyika dzicharopafadzwa, nokuti wanditeerera. Ipapo Abrahama akadzokera kuvaranda vake, akasimudza vose pamwe chete vakaenda kuBheerishebha mumwe musoro. vanakomana vaNahori. Shure kwaizvozvo Abhurahama akaudzwa kuti, Mirika ava maiwo akaberekera munun'una wako Nahori vanakomana vanoti Uzi, dangwe, Bhuzi, munun'una wake, Kemueri, baba vaAramu, Esedi, Hazo, Piridhashi, Jidhirafi. naBhetueri. Bhetueri akabereka Rabheka. Mirika akaberekera Nahori munin'ina waAbrahama vanakomana vasere ava. Murongo wake ainzi Reuma, naiyewo akava navanakomana vaiti Tebha, Gahamu, Hatashi naMaaka.